ndĩngĩgerera kũndũ kũngĩ tiga mĩgũnda-inĩ rĩu tũingĩre thĩinĩ wa mĩgũnda tũnyitithanie maũndũ macio mothe tũkorwo tũrĩ andũ me mbere andũ megũteithĩka thĩinĩ wa studio ndĩna atongoria kuma gwa kambuni ya farmhold ventures limited na ũyũ nĩ ũmemerekia mũrĩhĩre ũngĩkorwo na kĩũria kĩgiĩ mĩgũnda gĩũke sms itũ ndĩna cenjia nĩ 22488 thĩinĩ wa studio ndĩna charles ndirangũ geithĩka rũcinĩ kamũrobona kamau nĩguo cokia ngatho nĩ gũkorwo twĩ gũkũ tabarĩra ĩno Ĩĩ. Ah, ya wa mbere nĩ kũgeithia mũthikĩrĩria wa inoro tv na tũcokerie clients aitũ ngatho kũrĩa wothe marĩ na tũmere maikare mĩtambo-inĩ matigathiore Ĩĩ. na mone maũndũ marĩa tũkũmaherehe mũthenya wa ũmũthĩ Nĩguo. we philosopher augire atĩ you cannot, cha- you cannot become what you want unless you change where you are kwa ũndũ wa mbere mũno maybe nĩ gũkorwo na a positive mindset

na muno muno gutuhe mihumo ya muoyo eh. eh, ona tukimenyaga maundu maria turagerera thaa ici bururi-ini mm. tugacokia ngatho mm. ngina kuma gwitu mucii ngina gukinya guku studio to we don't take it for granted eh. eh, tunyite mugeni eh, tumu welcome gipindi-inĩ gĩkĩ tumwire ndakaume mĩtambo-inĩ mm. akĩmenya nĩkĩ tũmũharĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tondũ twĩna maũndũ maingĩ mega koguo ndagacenjie mĩtambo

Ah, nĩ njĩrĩga gũkũ gũtirĩ na ũru no heho nyingĩ take no tũgacokeria ngai ngatho Nĩguo. nĩ gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ na ona kũhana ũrĩa kũrĩ bũrũri ũyũ- ũ- ũyũ tũrĩ tha ici Eh, tũkahoya atĩ arĩa othe mahutĩtio ngai amahe hinya wa gũkirĩrĩria na arĩa maracakaya nĩ ũrĩa ma lose the family members we pray that ngai amuhe hinya wa kũmĩrĩria na tũkahoera bũrũri ũyũ witũ tondũ ona bible nĩ yugĩte bwana kamau Eh. tũkahoyagĩra bũrũri ũrĩa tũrĩ Eh. tondũ nĩguo tũraikara Eh, koguo tũrahoera bũrũri ũyũ witũ wa kenya tũkahoera atongoria aitũ othe tondũ no ithuĩ twakĩmathurire Matũnyite guoko tũikare na thayũ nĩguo ona biacara cihote kũrutĩka Eh, wega nĩ ma. na ciana ihote gũthoma na hote tũhote gũikara na thayũ. asante sana ndaririkana kũrĩa kwa farmhold ventures limited nĩ gũkoragwo mũndũ wĩtagwo martin kamau Eh. na njamba ĩngĩ ĩtagwo mathenge Eh. kama mathire kũo

000 333 eh, Eh. 0704 nĩcio namba cia thimũ cia farmhold ventures limited na mũkoretwo ũhoro-inĩ wa mĩgũnda kwa ihinda rĩigana atĩa wa njikũ Ah, bwana kamau mweri wa nana nĩ guo tũgũkorwo tũgĩkinya mĩaka mũgwanja na tũgacokeria ngai ngatho tondũ ti ũndũ mũhũthũ kwĩragwo ũngĩambĩrĩria biacara ĩnine mĩaka ĩtano Eh. eh, you are there to survive Eh. so we turakinya miaka mugwanja na tutingĩkorwo tuhotete ũguo wothe tũtarĩ tũtaigĩte ngai mbere na tũgacokeria ngatho arĩa othe maigithĩtie na farm Hall ventures limited tondũ nĩo matũnyitĩrĩire mĩaka ĩyo yothe nĩguo nĩguo haya reke njũke kũrĩ naomi njeri eh, wa kibe ah, manager kũrĩa farmhold ventures limited mĩgũnda ĩkũ ĩtigarĩire kũ mũthĩ mũratwenderia kũ Ah, Mr. Kamau mũthĩ twĩ na maũndũ mega tũmũharĩrĩirie we na mwĩroreri witũ nĩwona we nĩkorwo tũnyitĩte Nĩ guoko guo. Eh. Eh, na nĩ ũgĩtũrehagĩra customer na tũgagĩcokia ngatho koguo mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ eh, niĩ ngũmũrehera mũgũnda wĩ mwena wa gĩthioko mũndũ atarĩ athiĩ gĩthioko gĩthioko ĩ barabara nene ya Thika Garissa Highway tirami Thika Garissa Highway na barabara ĩyo no ĩkuĩte Thika na no ĩkuĩte taũni nene ya Matu na noyo bado ĩkuĩte kanyojo then ũga taũni ĩngĩ nene nĩ gĩthioko uma gĩthioko ũthiang- ũthiaga mwingi koguo mũgũnda ũyũ wa ũmũthĩ ngwenda kũmũtarĩria wĩ tũrawĩta Neema Gardens phase 5 na Neema Gardens phase 5 nĩ tũkoretwo gũkũ tũka launch Neema kuma Neema phase 1 nginya phase 5 na ciothe cihutĩtie rami Eh. na barabara ĩyo nene ndauga ya Thika Garissa Highway na mũgũnda ũyũ tũtinĩtie 50 by 100 na nĩguo tũramwendeire na bei bacĩrĩre mbei turaheana offer umuthi at 250000 which is inclusive of title transfer fee koguo mundu oka ariha 250000 gutire kindu kingi tugugwitia Eh. tiga gibandi giaku copy kia rapin na tubica nigetha tuguteithie guka transfer ya title Nĩguo. mugunda uyu ni muirigire na maĩ mekuo na thitima na bado aikari makĩrĩ kuo na Mr. Kamau kĩndũ twĩraga customer nĩ atĩrĩrĩ yes no tũkwenderie mũgũnda wĩ thĩinĩ kidogo mm. no mũgũnda ũhutĩtie rami mm. gũtirĩ hĩndĩ ũgate tondũ mũgũnda ũyũ nowe no wake either petrol station no wake supermarket no wake nyũmba yaku ya gũikara mm. kana no wĩigithie kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ speculation mũndũ arauga handũ kũrĩa tũbia tũtũ ndĩna tuo rĩ reke ndĩtũigithie na tĩri nĩgetha in future rĩ Eh. ngakorwo wa kwendia m- maybe agũre handũ hangĩ kana aigithie akamenya nĩkĩ agakorwo agĩka Eh. in later time na gĩthioko noko tugaga kwĩna thoko nene mũno ya kwendia ngũkũ na mbũri ĩĩ koguo ona ũngĩkorwo na mũgũnda waku bado hau rami-inĩ tondũ nĩ handũ hega handå åramenya atä ona å ngä kona å rarä ma ngå kå icio ciaku kana mbå ri rä no kå rå gamia ngari ä mwe kamwä ra ici rä Mm, kuua Nairobi. Koguo kwĩ- kwĩna rĩera rĩega mũno rĩa indo icio eh? Eh, rĩa kũ- kũrĩma mahiũ macio Eh, biũ biũ eh, eh. na thoko ya kũu ikoragwo ĩ ve- ĩ tuesday ngwĩciria mwĩroreri kana mũigithia witũ ũrĩa akorag- ũrĩa arĩ akorwo agĩthiĩ na ithuĩ kuona mĩgũnda itũ site visit citũ ikorwo ciĩ free koguo nĩ tũtwaranaga o mũthenya arĩa marĩ makorwo kuo tũgĩthiĩ site visit on tuesday no mau- no mekĩre wĩira atĩ thoko ya kithioko nĩ nene mũno na nĩ matwĩraga tũmarũgamie magĩ- magakĩgũra ngũkũ Nĩguo, nĩguo. magagĩtwarĩra nginya bamĩrĩ ciao makakĩgũra eh, ngũkũ cia kĩenyenji cicamaga atĩa Eh, Eh. nä kå ndå kwä na andå kwä na andå aingä maraikara mwena å cio wa kä thioko må ndå ndagekore ika ĩĩ nĩ kũndũ kwĩna andũ no kĩthioko ndũngiuga atĩ nĩ densely popu- populated ta gũkũ koguo nĩ hĩndĩ andũ maroka meyũkĩrĩirie Eh. na nĩ hĩndĩ ithuĩ tũta investors tũrathiĩ tũketha mĩgũndũ na mĩgũnda na kũu no no Eh. ota matu Eh. matu niĩ ngĩtwara customer aitũ a kwanjia gũtiarĩ andũ rĩu andũ marigagwo atĩrĩrĩ eh, gũkũ nĩkũ ũragĩtũtwara no right now maturĩti ĩyo nene ya kĩ- ya nene nene ya kĩrĩ nene kuma Machakos Eh. koguo nĩ nenehete tũgakorwo tũkĩona thibitarĩ nĩ cirakwo kũu thukuru nĩ cirakwo na andũ aingĩ nĩ mathiĩte na makambia gũikara nginya customer Eh. arĩa ona ithuĩ tũmendeirie Aya nĩ- koguo ona gĩthĩo kuma andũ nĩ twendetie na gũgakorwo na ikari maroka magaka nĩguo thengio Ĩĩ. Wa- wauga taitũ ĩkuoya ihinda rĩigana atĩa taitũ ya City of Core 50 by 100 tuheanaga at most two months koguo customer arĩkia kũrĩha no tũbica KRA pin na ki- ID copy Nĩguo, nĩguo. Eh, Thank tu- you mũno. ciga facilitate transfer ya title he he ũndũ ndaigua wagweta mwega mũno na ũmĩnjeri wa kibe wa atĩrĩrĩ andũ arĩa mambagĩrĩria kũndũ

Ah, nĩ wangenia kwanza nĩ kwamba wauga no wende wambĩrĩrie handũ Ĩni, ĩni, tondũ ĩni. ta rĩu ta gũkũ tũrĩ rĩ arĩa mambĩrĩirie Eh. thaa ici nĩo me mbere gũkũ Eh. Ah, gĩthioko mwĩroreri tũkoretwo tũkĩendia kuo kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ rĩ na ũngĩrora mũno mũno kambuni nyingĩ nĩ cingĩrĩte kuu mwena wa gĩthioko ũngĩyũria nĩkĩ number one kũndũ kũu nĩ accessible

Kwoguo ta rĩu mũgũnda ũcio Naomi agweta wĩ rami-inĩ, kwoguo na mĩgũnda yothe itũ ĩ rami-inĩ ona tũgĩthiĩ Eh. ona arĩa othe mathiaga na bara ĩyo ya gũthiĩ Mwingi nĩ mũkoraga mĩgũnda either mwena wa right kana left na tũirigĩte na kĩngĩ na tũkahaka rangi wa blue na white Eh. Ĩĩ. koguo no njũke kunaga ngoro nĩ ni wa mbere kũiga hardware Ĩĩ, nĩwe wa mbere kũiga maguta yes hardware maguta nĩ kũrakwo mũno Number one ndaiga nĩ accessibility. Yes. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ affordability. Eh. O ũrĩa twaugire bwana Kamau thaa ici tũ- gũtirĩ andũ mena ma- mahinya ma kũhota kũgũra mĩena ĩno ya Eh, Nairobi. eh. No kũrĩa ũguo Gĩthioko it is very affordable. Nĩguo. Mũgũnda ũcio Njeri arauga 250,000 ũhutĩtie rami. Ona ndũ- ndũgakorwo na mbeca ciothe okorwo na- ndũrĩ na ciothe. Ũka na deposit ya ngiri igana rĩmwe. tũgũkũhe flexibility period atĩ ũrĩhe o kahora kahora kahora Eh. ona no tũkũhe mĩeri ĩtandatũ mĩeri ĩtano mĩeri ĩnana kũringana na ũhoti waku kũringana na mũhuko waku thank you kana Rĩmwe- ũrĩhe cash Nĩguo. wĩkĩrwo transfer ya title Eh, thengiå må no na transfer ya taitå maå ndå macio mothe moyaga kä ndå ta mĩeri ĩtatå gä thä tugo Eh, kä watho eh, kĩ watho. haya good ndirango niä ndä diaspora nä ndärenda kå gå ra kithioko ngwä ka atä a Uh, we diaspora uh, ni, uh, undu wa mbere ingĩambĩrĩria kuo nĩ njuge atĩ twĩna social handle citũ iria ũngĩtuĩka wa gũtũcerera na icio at farm adventures limited ũngĩingĩra thĩinĩ wa facebook kana ũingĩre thĩinĩ wa instagram nĩ ũgũtuona na oho andũ arĩa me nja wa bũrũri nĩ makoretwo makĩigithia na njĩra nene One thing bwana Kamau kĩndũ ah, andũ aingĩ arĩa me nja wa bũrũri magĩte na exposure nene mũno Nĩguo, eh. na makona opportunity ĩrĩa ĩho thaa ici mũndũ angĩhũthĩra wega no ya kũigithia especially kũigithia na tĩri tondũ tĩri tugaga it's the real ah, tuga nĩyo the real property nĩyo the real wealth Ah, tĩri ũkĩrĩte ũkĩrĩte kũ invest na money market tondũ tĩri gũtirĩ hingo ũgate but eh, tĩri ndũ dictatagwo nĩ kĩrĩa nĩ- nĩ economy ũrĩa ĩhana mũno tĩri ũdictatagwo nĩ ũrĩa maũndũ kĩrĩa bũrũri ũrathiĩ ũgĩcenjagia so nĩ tuonete andũ aingĩ mũno menja wa bũrũri makĩigithia na rĩti nene mũno na tũkacokeria ngai ngatho na tũkamacokeria ngatho mũno

especially project nginya ya ngirigana rĩa kĩndũ tondũ thaa ici kuona project ya ngirigana rĩa kĩndũ ti ũndũ wa kawaida bwana kamau Eh. Ah, nĩ tũraunjĩte mĩgũnda ĩtagwo baraka gardens na ah, no nyende njarĩrie ũhoro wĩgiĩ baraka gardens face 11 mũgũnda ũyũ nĩ mũgũnda wĩ handũ hega mũno na tũrauga nĩ barabara-inĩ ĩno ya thika garissa road kuma theka and considering atĩ theka nĩ ratuo uh, city, City, eh, uh, industrial city nĩ barabara nginya ĩratanywo kwaramio mũno koguo nĩ ũgũkorwo na wonjoria mũnene mũno uh, uh, barabara-inĩ ĩno ya thika garissa road harĩa mwena wa gĩthioko uh, twĩna mũgũnda ũretwo baraka gardens phase 11 na tũkiuga phase 11 nĩ kũmaanisha twendetie kuma phase 1 nginya phase 10 although nĩ tũkũmũrehera nginya phase 12 Eh. Ah, mũgũnda ũyũ tũraũnengera na ngiri igana rĩmwe rĩa 45 only Eh. Ah, noho nĩ ũndũ wa a- kũnyitĩrĩra ah, mbeũ njĩthĩ tondũ no mĩa mbeũ njĩthĩ thaa ici nĩo maingĩ me kũrĩa ũguo mwena wa nja Eh. Ah, tũramera atĩ no tũtirithanie na inyuĩ kahora kahora no ũrute deposit ya kuma ngiri 50 na ũheo platform njega mũno ya gũkorwo ũkĩgwatĩra gĩcunjĩ gĩaku ũrĩa ũgwĩka tu no kũhũra thimũ ĩno nĩyo 0704 000 333 0704 000333 kana tucerere ofici-inĩ citũ ĩmwe ah, mwena wa Ruiru Town Doctors Plaza ngoroba ya kerĩ kana Thika Town Maisha Head ngoroba ya gatatũ uge nĩ ũkwenda gũthiĩ site visit na site visit tũratwara andũ mũthenya wa ũmũthĩ ko angĩkorwo wĩ thi- within matũra-inĩ maya na nĩ ũratũthikĩrĩria no ũhũre namba ĩyo nĩyo 0704 000333 ũtũcere hau ofici-inĩ kwĩna andũ magũkorwo makiuma thaa ithatũ na kwina andu ma- me office actually Nĩguo. matanyĩtwo gũthiĩ Gũthiĩ mĩgũnda-inĩ ĩno itũ Eh. bona kama njuge mĩgũnda ĩno tũtinĩtie size ya 50 by 100 na kĩndũ andũ mara consider mũno PSY ĩno njuma haha ũũ nĩ ũndũ wa kĩndũ ta thitima Eh. tondũ thitima nĩ essential matukũ-inĩ ma tũratũra Uh, kundu guku kwina thitima uh, kundu guku kwina security mm. na kundu guku nitumuroreire nginya neighborhood na Naguo. tukamurorera topography ya tiri mm. uh, ni kundu gwaka na muturiro waku thi na mbere kuran tondu urigicirwo ni macukuru mathibitari Eh. na ukarigicirwo nginya ni mataoni koguo nginya wonjoria no wake guku na ugathi taoni ria neighbor ukambiria kuonjorithia thengio wanjikå ndio kana kwä na må gå nda mwerå mwä naguo

na niĩ ndĩmũrehere baraka gardens phase 12 baraka gardens phase 12 kama ũtũtinĩtie mburoti ya saizi ya 50 by 100 yes ĩyo nĩ anĩtho vanĩka anĩtho vanĩka handũ hau bwana kamau hena maĩ na thitima koguo gwaka gũtirĩ gũthĩnĩka na barabara nĩ accessible Eh. nĩkuo kũrĩa mũgũnda ũcio ũronanio nĩ hĩndĩ ũyũ- rĩu ũyũ nĩ hĩndĩ tũrawũirigĩra na nĩ hĩndĩ ũrekĩrwo beacons na tũtinĩtie size ya 50 by 100 mũgũnda ũyũ bwana kamaũndũ mbukĩtwo nĩ mũndũ wahũra thimũ ĩyo 0704 000 333 ũgũtuĩka wa mbere kũbuka arĩa maugaga ndĩrenda gĩa kona ndĩrenda kĩrĩa kĩhutĩtie bara na mũgũnda ũcio mũgũnda ũhutĩtie gathirange Ĩĩ, ũhutĩtie bara ĩyo main road Ĩĩ. na kuma rami-inĩ ona ndũngĩnina ndagĩka ithano Aca.

either Ruiru kana Thika thaa igĩrĩ na nuthu Eh. tũgathiĩ na tũgacoka na arĩa mambuka magoka makaingĩra bengi tũgacoka tũkamandĩkĩra offer letter na agreement arĩa maigithia Eh. na nĩ tũkenaga mũno Eh. Ĩĩ, koguo nĩ handũ ũrathiĩ na ũgacoka na ũgacoka nginya ona bengi itarĩ hinge ingĩthiĩ kũu ndĩtware rĩ ngũmenya Eh. kwanyu atĩa mĩgũnda itũ yothe bwana kamau ona ũngĩthiĩ kũu thaa ici tũkũhe pin wĩtware tũkoragwo tũirigĩire na ikĩngĩ na tũkahaka rangi wa blue blue ĩkuhĩrĩirie kĩgoti gĩkĩ mm. na white eh. ĩĩ kana blue ta iyo yo wĩkĩrĩte na white eh, na tũgekĩra blue ĩkuhĩrĩirie kagoti kau eh. wĩkĩrĩte yes na tũgekĩra ngĩti njega biũ twandĩkĩte marĩtwa wega na namba cia thimũ nĩ ũndũ ũrĩ kwa mwanya mũno ũkoragwo mĩgũnda-inĩ yanyu charles Ah, ũndũ ũrĩa ingiuga tũkoragwo twĩ distinct naguo nĩ ũhoro wĩgiĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ location okay. na accessibility ya mũgũnda tondũ handũ ũtangĩhota kũhungũra bwana kamau hatirĩ bata wĩigithie Eh. koguo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa tũroraga nĩ barabara mũndũ ũcio ĩ oka kũgũra mũthenya wa ũmũthĩ arĩtuĩkanagia atĩa akaingĩra gwake

kĩa ngiri igana rĩa 45 ka kĩa ngiri magana merĩ ma 50 Eh. ati within the shortest time Eh. mũgũnda ũyũ nĩ ũgũkorwo kĩrais value Eh. ta rĩu uh, Jerry nĩ aheana case scenario mĩgũnda ĩrĩa twendagia kũrĩa makuta ya kũrĩa matu ya ngiri igana rĩmwe rĩa 45 thaa ici mbona kama ũndũ ũngĩona mũgũnda na ngiri magana matatũ

ataramu itũ me obici-inĩ nĩ magũteithĩrĩria na makũ guide na kũringana na kũringana na mbeca ciaku kana na kũringana na, ma, na mabata maku desire ciaku magũkũ guide wega mũ- ikinya gwa ikinya harĩa ũkũigithia na nĩyo 0704 000 333 0704 triple zero triple three good tũraria ũhoro wa mũgũnda gathirange mũgũnda ũtarĩ mũhutie nĩ mũndũ githĩ tiguo mm, yes. kwĩ maĩ angĩkorwo ti kũhutie kwĩ maĩ bwana kamau mm. twaiga ta rĩu mũgũnda ũcio ũrambuka tha ici maĩ magereire o hau na ona ti kũndũ atĩ ũroka gweterera mũndũ ũmwe ake nĩguo wake urakora ready neighbors mm. na thitima mm. ndakwira iri hau ona twathie umuthi aria mekuhura thimu iyo 0704000333 urakora kundu kwina mai kundu kwina thitima Nĩguo thengio. Ĩĩ, na nĩ wega tondũ Yes. nĩ tugaga ũka site visit na site visit bwana kamau tuthiaga o muthenya monday to saturday Ĩĩ. no sunday tutathiaga Ĩĩ. na tamenya site visit citũ tũtirĩhagia Nĩ free. it is free of charge Yes. koguo twakwĩra mbei ĩyo ya 155 it is all inclusive thank you nginya title transfer fee. nĩguo naomi njeri wa kibe Ĩĩ. bata wa site visit nĩ kĩ Eh, bata wa site visit nĩ we ta investor ũgathiĩ ũkahakikisha kana kũrĩa tũrakwĩra kũu baraka 11 kũu tũra launch mũgũnda ũcio mwerũ wa baraka eh, 12 na mũgũnda ũyũ tũrendia phase 5 wa nema kana ũguo tũrauga nĩ ũhu- nĩ ũhĩtie- nĩ ũhutĩtie highway rĩ kana nĩguo Ĩĩ. twakwĩra kwĩna maĩ twakwĩra kwĩna thitima kana aikari rĩ nĩguo Eh. okorwo nĩ tũrauga tũtinĩtie 50 by 100 rĩ ũgathiĩ ũkensua nĩguo Eh. na bado nginya okorwo ndũrĩ wacera matũra mau ma kĩthioko rĩ nginya we ũka familiarize ũkamenya rĩrĩ gĩthioko nĩ kũ ũguo site visit nĩ gũthi gũconfirm ũrĩa ũrerwo kana nĩguo kana tiguo ĩĩ nĩgetha o nawe ũgĩtua kũigithia rĩ ũgakĩmenya nĩkĩ kĩu ũrakĩigithia Nĩma, nĩma. Ĩĩ, na- na- nawe nginya ũgakorwo na matanya kwĩragwo atĩrĩrĩ mm. maũndũ maingĩ rĩ mm. manjagia na ũrĩa we ũreĩra meciria-inĩ koguo mwĩroriri we wĩ hau mm. ũngiuga nĩ wenda kũ-own mũgũnda na Farmwell Ventures Limited wakwambia nĩ kwamba wakwanja nĩ kwamba gũtwĩ matua ũkauga atĩrĩrĩ nĩ namba no nĩ tugaga atĩrĩrĩ ona ũgĩtuaga matua rĩ no mũhaka ũgakorwo na time mm. time time mm. plan mm. ũkauga mm. atĩrĩrĩ okorwo nenda kũ mũgũnda in six months rĩ nĩkĩ ngwĩka nĩgetha hote gũkorwo nda hota kuhingia merirĩria ma ngoro yakwa tondu ungitura kugaga ni ngu yes ni ngugura mugunda ni ngugura mugunda tugoka tukamwira kuria twa launch migunda itu eh muthenya mweri ungi tugoka tugoka we urikoragwo hau no guthikiriria no ungitua matua na meciria maku na ũkĩhoe mwathani tondũ nĩ agĩtũrathimaga rĩ ũkamwĩra ihinda rĩrĩ nga- nĩ ndenda at least ngorwo ngĩte mũgũnda na ndarĩkia rĩ hote nginya kwĩyakĩra nyũmba yakwa gũtirĩ kĩndũ mwathani atangĩkũrathima ũngĩmũhoya na Nĩguo. ũngĩmwĩtĩkia na ũngĩka maũndũ marĩa mabatiĩ niguo good gĩkũyũ Ĩĩ. kiugaga atĩrĩrĩ eh, kũmaĩrĩria kamaĩrĩria kaharũrũkagia mwatũ ũkaigua mũgũnda ũrendio ciringi ngiri magana merĩ ngiri igana rĩa botebaĩ ugeterera mm. ukiwa gweterera kuu ri gwakora wakinyire milioni eh, koguo uria wagurite ngiri magana meri uria wagurite ngiri igana ri mm. ndangikwenderia uria agurire riu we hindi no ri na nganja ciaku ri mm. niguo mugunda uria uragia mbei ndirenda mundu ongerere kaundu hihi toritie twanjitie nawe charles ungikorwo hena undu kwenda kuongerera ti kurikia turarikia amu ndiguite music kada no ungikorwo no ndungienda eh, kwĩra mwĩroreri ũkoniĩ gũkũ guothe eh, mũratwenderia Eh. ũngiuga atĩa Ah, ingĩkwĩra tu wambe ũhũre thimũ ĩno nĩyo 0704 000 333 and then no wĩtie plan tondũ already kwĩna plan Oh. ya project ici citũ ũtũmĩrwo plan ya neema gardens phase 5 O mũtaaramu witũ akwĩra mburoti iria already cibukĩtwo nĩgetha ũhote kwĩgwatia kamũiria nginya ũthiĩte site visit no ũhote kũrisa mburoti yaku ũtũmĩrwo plan ya mũgũnda ũyũ twa launch ũmũthĩ wa Baraka Garden Phase 12 ũyũ tuga nĩ mwerũ biũ nĩgetha ũhote gũtarĩrio wega harĩa ũkũhota kwĩgwatĩra kana Baraka 11 and then ũndũ ũngĩ ah, nĩ tũtirithanagia kahora kahora ah, na tũ- twendagĩria andũ othe twendagĩria akenya othe gũtirĩ mũndũ tũthitũkanagia atĩ umĩte rũrĩrĩ-inĩ rũrĩkũ tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mathikagia tabarĩra ĩno ya inoro nginya matarĩ a rũthiomi rwa ũgĩkũyũ koguo inyuothe mwĩ welcome nĩ tũtugaga clients aitũ mũno koguo ũgoka ũgathiĩ gũtũcerera obici-inĩ citũ either Ruiru Town Doctors Plaza kana Thika Town Maisha Height yes good ukwira mundu atia mundu ugaga ni kuraihu Ah, Nĩ kũraihu naku. kũraihu nĩ kũraihu naku Ĩĩ, kũraihu nĩ kũraihu naku Ĩĩ. tondũ kũndũ gũkũ ti kũraihu bona kamau ũngĩta nĩtwoya thabarĩ ya kuma haha tũgathiĩ kũigithia mwena wa mathindi Ĩĩ. ndũngĩkompea na gũkũ haha nĩ handũ hakuhĩ mũno Nĩguo. na tuga- a- a- a- tugĩre kĩndũ access kwina accessibility mm. ati ni wahota kuingira matatu yaku kuma Nairobi mm. ukahuthio mugurundaini wa ramini gutire handu hangi ukuhungura Eh. handu hau ti haraihu bwana kama niguo yes ino ndiracokire kuona kwi andu maumaga kenya magathiĩ nginya nginya kũrĩma na gũkũ kongo yes, Eh, yes. ko- kongo na kithioko rĩ kithioko ndũrĩ ndege ũrabatara Kĩaca. kithioko no Nĩ haha hakuhĩ Nova. mũno Eh, mũrorere ũrĩa njeri ũrandora naguo Eh. ũronania atĩ hena ũndũ ũrahĩahĩa kwĩra mwĩroreri Eh, niguo

wabici Eh. na watarĩrio rĩ at least nginya okorwo ndũgũkinyĩta nginya wega thimũ-inĩ rĩ ũke ũtũcerere wabici-inĩ citũ tũikare nawe thĩ tũkũhote nginya gũtara ũrĩa ũngĩhota kũigithia na ithuĩ Eh. na